Araka ny voalaza teo dia hiany mijery exercice tsika koa izao vakiko manaraka izao raha ilay sujet, un éleveur koazy, un lapin, un poil blanc,

Et cinq roses à fleurs blanches, interprétez et vérifiez ces résultats. Andeha ary ho valintsika araka ny namakintsika le sujet teo a, ilay exercice. Ka ny voalohany tao dia nanao croisement a, ana lapin blanc, race pure, taminà lapin gris, race pure, Ka rehefa anao an'ity exercice ity voalohany izany an, dia mijery aloha ny résultat en fin. Jerena hoe cent pour cent ve sa ahoana ilay izy. Ka eto tsika dia nahita fa cent pour cent. Dikan'izay izany rehefa cent pour cent en blanc no mivoaka dia afaka mamoaka tsika hoe blanc dominant ary ny gris Recessif. Dikan'izany izany a, raisintsika ho grand B ny blanc ary petit G a ny gris. Rehefa hitintsika izay eto fa avoakintsika izay hoe cent pour cent blanc, hitantsika fa blanc nataontsika grand B izy a, izy ny dominant, dia G nataontsika petit G izy a, izy ny recessif, dia ho verifientsika ary sy ho interpretentsika ary. Raha ohatra ka tsy nanontaniana izay, dia ataonao fotsiny any am brouillon fa eto izy an interpreteo daholo ozy ny resultat ka andeha ol interpretentsika ny interpretation zany dia efa navoakantsika teo fa dominant ny blanc cent pour cent izy ka izao ary ataontsika zany an parent pur le blanc be sur be zany an fois

de izay zany a de vao verifientsika ilay résultat marina mitovy tao amin'ilay sujet hoe cent pour cent de lapin à poil blanc revo hitantsika izay le fin teo a vao verifientsika de hiditra ndray tsika amle hoe après auto fécondation des fin de nahazo tamin'ny f deux a Quinze lapins à poils blancs dia cinq lapins à poils gris. Araka hitantsika amin'izany fa mbola dominant foana ilay blanc satria quinze ny isany par rapport amin'ilay gris. Noho izany izany dia afaka manatsoaka amin'izay tsika avy hatrany dia hanao interprétation hoe C'est un monohybridisme à dominance absolue du gène ou allèle blanc. Noho izany, ahoana ireo nazahoantsika an'ireo résultats ireo dia hanao tsika croisement ny be sur G lay F un teo aloha fois B sur G de anatsoaka gamete tsika, ny gamete eto amizao a i teo aloha manko mitovy B sur B fa i eto a B sur G noho izany roa ny gamete ka ataotsika za mizara roa ina ny gamete iray B de ny G ny iray mitovy amizay ny iray B sy G. Aza adino manisy tsipika kely a eny ambany le B sy G a rehefa manao an'ilay gamète. Dia rehefa anakiroa ny fizarana dia asivo un demi eo alohan'ny B dia un demi eo alohan'ny G. Noho izany ny fitin'izay ny gamète izany eto dia un demi B et un demi G ny iray a, un demi B et un demi G ny iray. Rehefa hitantsika ireo gamètes ireo hoe un demi de B, un demi de G, un demi de B et un demi de G, dia izay ny deuxième loi de Mendel, loi de la polymorphisme des gamètes. Dia vita izay dia miditra any amin'ny échiquet tsika, échiquet de croisement. Manao tsika izany, alaintsika, manao tableau tsika, Amina trois colonnes zany dia trois lignes, any ambony tsika ametraka ny gamète mâle ataontsika B un demi de B et un demi de G dia ato amin'ny ligne tsika ametraka ihany koa un demi de B dia un demi de G dia anao amin'izay ary tsika an'le échiquier un demi de B fois un demi de B amehy firy un demi fa un demi mamehy un quart donc un quart de B sur B Avy eo indray a, un demi de G fois un demi de B. Araky ny le teny hoe B ny dominant, noho izany izany tsy maintsy B ny eo ambony, dia un demi fois un demi manome un quart, donc un quart de B sur G. Avy eo indray tsika miverina un demi de B fois un demi de G, dia ohatran'ilay teo ihany, un quart de B sur G, dia ary ny iray farany a, un demi de G fois un demi de G manome un quart sur G. Dia eo amin'izay tsika hanao ny vérification hoe marina ve ilay tsika tary ambony. Ka tary ambony tsika mbola tsy nanao calcul fa ho ataontsika eto ilay calcul. Calculer tsika izany hoe firy pour cent ilay quinze ary firy pour cent ilay cinq. Ataontsika aloha izany ny total ny lapin rehetra rehetra, quinze plus cinq égale vingt. Avy eo tsika hijery ny pourcentage ny lapin blanc, quinze sur 20 izany manome zéro virgule soixante quinze dia ataontsika fois cent dia manome soixante quinze pour cent dia ny indray a cinq sur vingt manome zéro virgule vingt cinq fois dix manome vingt cinq pour cent dia manome an'ilay proportion nianarantsika hatramin'izay hoe trois quart un quart ho verifier-ntsika ary izy eo fa hitantsika ilay échiquier Teto amin'ny Léxique isika nahita un quart de B sur B, un quart de B sur G, un quart de B sur G, dia un quart de G sur G. Rehefa B ny ambony, dikan'izany B daholo ireo, B daholo ny phénotype, nahita B telo tsika teo, ampifanampiantsika ny un quart plus un quart plus un quart dia mamehy fil le B manome trois quarts de B. Dia ny G moa izany rahateo G iray ihany un quart de. G sur G de un quart ny G de izay ilay tokony ho demontrena sy verifiena. Noho izany zany marina io exercice io ce qu'il fallait demontrer.